Sen kim? Nireden? Men Perman, Aşgabat Bagyrdan.
Kime çyn dost diýip bilýäň? Sopranomanamy ýa esbiteri? O, olary şeýle diňleýän, ýöne has ýakyndan tanamok. O, has ýakyndan tanaýanlara-da çyn dost diýip bolanok-a onda. Bilemok.
Koroçe, hiç haýsy hem dost däl. Ýok. Özüň ýyldyz duýaňmy? Ýok. Abdaýy näme işläp ýör habaryň barmy?
E geçen aý bir ýazyşdyk şondan soň habarlaşyk görem ol.
Soňky ýazan aýdymyna näme diýip bilýäň?
Haýsy aýdym?
O HB Mauser bilenmi? Bir fiti bara.
Bilemok diňläp göremok.
Yzarlamaýaň.
Ýok. Wapşe araň näli şo bilen? Abdy daýyny köp diňlämok. Dogrymy aýtaýyn.
Aýdaý özüňe näme dis ýazdyň? Men ho diýs ýalam oa.
O näl ýazyň ok. Gug aýdymy näme?
Gug aýdymy men ýazdym.
Oe sen saýk dälmi? Ýok men PR-a bilýän çalyşýalar köplenç bolin saýk däl men. Meňzedýäler. Kim sen?
Perman. Şu çyn adyň pasportdaky adyň? Perman.
Internetde saýk däle? Ýok. Näme boldy ýa bu?
Ýene Näme siz bolýar?
al geldiňizlemi? Sen al geldiň.
Näme bolýar aý düşündim.
Perman sen. No. Internetden näme işläp ýörsen? Sen saýk dur öýdüp ýördüňmi? Hawa.
Men saýk bolsam sen beýdip sorag berip bilmeýärdiň. Näme üçin? Bolmaýar. Näme üçin kynrak bolýar?
Näme sklaýka garşyňda oturdyp sorag berme. Diňe diňläp bilýäs biz ony.
Biz diýende kim ol? Biz, halk. Diňleýjiler, janköýerler,
Şowly adam sen pohodu. Şansyň barla görjekm. Oo. Şu. Sowgat bam bularda.
Oba gapanyň aşagynda sowgat çykyp bilýä. Iň uly sowgatam Hyundai Elantra. Birisini açy gör.
Şu ýakyn eken şuny açaýyn. Tokaý mi boldum. Açaýynmy? Aç aç. Uly çynar diýýär.
Tak onda sen parodist wainer.
Hawa.
Tiktoker.
Hawa. A normalny işe alanoklarmy?
Meň işim bara. Näme iş?
Parihmaher. Parihmaher sen. Saç gyrykýan. Adamlaryňmy? Hawa.
Haçan we näme üçin tiktoga wideo ýükläp başladyň? Iki müň ýigrimi birde goýup başladym.
Şu wagt näçe ýaşyňda? Otuz iki.
Otuz iki ýaşyň içinde ýene nähili ýalňyşlyklar goýberdiň?
Aýn haýsy birini sanaýyn, ýalňyşlyk köp goýberýär saga.
Birinji keleňe gelen.
Şu wagta şu gepleşige gelmek bolaýmasa.
Bolup biler.
Gaty görüňokda.
Ýigrimi bäş ýaşly özüňe näme diýip bilýäň?
Ýigrimi bäş ýaşdaky menemi? Hawa, saňa.
Düzeläýin no. Tanyş-bilişleriň edýän işiňe nädip seredýär? Guwanýarmy ýa im smotirmi?
Aý her hili guwanýanam-a. Ýöne tanyş-bilişler meni gaty bir gyzyklandyranok, men özüm bir ýola çykan bolsam, gapdaldaky hiç kimiň aýdýan sözüni diňlämok, sebäbi Indi häzirki döwürde adamlar sen nähili ökde bolaňda-da Malades-aý sen gaty gowy dowam edýäň diýmeýär. Kim bolaýsyn iň ýakynyň bolsa-da diýmeýär. Onnoň men bir ýola çykan bolsam gapdalymdakylaň diýýän sözüne seredemok. Sebäbi göni ýöräp men şoçak ýet şol ýere ýetjek bolsam gapdalymdakylar päsgel berer göni öňüme seredip ýöreýän. Goldaw berýän ýok saňa. Nail goldaw.
Şu aýdýaňa daş töweregiňdäki adamlar emmesi çeker diýen. Ýok indi häzir beý diýsem emmek şin bir aýakdan asamok gaty gowy tüweleme zat dowam et diýýärler ýöne.
Näme has gülkünç? Seň wideolaryňmy ýa wideolaryň aşagyndaky kommentariýalar?
Ikisem. Meň wideolaym gülkünç bolansoň kommentariýalarym gülkünç bolýar.
Öz üstüňden güldürmekden başga ýenem bir zatlar gazanýaňmy ýa prosta tak wagt geçirmek üçinmi bu wideolar?
Aý indi gazanjy zady aýdyp otursaň gowy däl welin.
Näli gazanjy bar?
Gazanjy zady aýdyp otursaň gowy däl welin diýýäň welin näli gazanjy bar diýýäňda sen. Ondaňam meň öz üstüňden güldürmekden başga diýýäňä men ýumorist. Waýn zat döredýän. O waýnam näme üçin döredilýär? Gülmek üçin. Onnoň olary güldürseň, öz üstüňden güldürdiň bolanok-a. Ýa bir aýdym näme üçin döredilýär? Diňletmek üçin, näme? Diňleýjiler diňlesin diýip döredilýär. Gynançly kino näme üçin döredilýär? Garşydakylary gynandyrmak üçin. Onnoň oňa sen ir adamlary gynandyrmakdan başga näme iş edýäň diýip bolanok-a. Sen gaty dogry gürlegen. Üzüm ýaly.
Üzüm ýaly?
Üzüm ýaly päk bol gundýar.
Üzüm tozaňda galsa, päk bolýarmy?
Päkläp bolýar-a, ýuwup bolýar. Eliň aýagyň tutýandyr-a, git-de ýuw, iý.
Çykarýan wideolaryňy ýaşy otuz bäşden geçen adamlara näme diýip düşündirýäň?
Düşündirem aga men hödürleýän olar düşünýärler.
Düşünýälermi?
Düşünýändirler.
Diýip pikir edýäň. No. Geýýän eýneşikleriň brendmi? No. Bönjikden alýaňmy? Döwenjik?
O, ýok.
Amerikadan zakaz edeň ýokmy? Ýok, ýok.
Eger wdruk brendowy eýneşik giýesiň gelse, bönjik bar. Bönjige ýüz tutýaň, göni Amerikadan islän zadyňy alyp ugradýaň. Halypaň ýa şägirdiň barmy? Ýok.
Halypam bol, şägirdim olar ýaly, intek olar ýaly derejä ýetemzok-la hiç. Derejä-de ýetemzok. Ýöne görüjijiklem bar, men wideojyk goýýan, şolar ýaly. Öz odumyzda, öz külümizde gaýnap-aýlanyp ýörüs. Wideo ideýalaryňy nireden alýaň? Doýs ogurlaýaň. Köpüsi durmuşdan, köpüsinem
daşary ýurtdan wideolar görýänine sazlaýan. Eýýäm özüme-de, özümdenem bir zat goşýan ýöne. Eýýäm ýekeje ýerini üýtgetseň, şo wideo seň öz wideoň bolýar.
Bir ýerde işleýän Tumsa.
Ýok, meň sözüm.
Eger sen sen bolmadyk bolsaň, sen seniň wideolaryňy yzarlardyňmy?
Men men bolmadyk bolsam, meň wideolarym, men başga adam bolsam, meni görerdiňmi diýýäň? Hawa.
Görerdim hawa.
Näme maksat bilen? Tüweleme gaty gowy işler edýäraý bu patsan. Şuňa göwnüm ýetýäraý diýerdim. Prosmotr üçin eden iň samsyk hereketiň.
Prosmotr üçin samsyk hereket edem aga men waýn sazlaýan waýn gülkünçjek durmuşdan wideo men waýn döredýän durmuşdan durmuşy sahnalaşdyryp wideo neme edýän ondan bilemok.
Tans oýnasaň bolanokmy. Tans oýnap bilemok utanýandan. Toýlarda-da diňe çapak çalýar.
Özüňden has samsyk, ýöne tanymal bolan blogere görüpligedi gördüňmi? Özüňden has samsyk. Menden samsykmy? Men şular ýaly özümçe waýnlar sazlaýan. Görüjilerem ony gowy görýär, öz ýolum bilen. Gapdaldakylara men üns beremok. Sebäbi üns bersem, göni ýolda men ýöräp bilmeýän, oňa seredip otyrkam. Ýykylaryn-a o gapdaldaka seretjek bolup. Gapdalda sereder ýaly adamam ýok welin, ýöne aýdýan.
Eger internet öçse, seniň plan B näme?
Kyn ýagdaý. Ýöne öçmeýär-ä. Saç bar. No.
Iň bolmanda bul bolmanda-da meň o kärim bar şoňa dowam ederin.
Näçe manat kstati alýaň? Elli.
Elli manatmy? Hum. Kommentariýalary okan wagtyň aglasyň gelýämi? Ýok gowy gülesim gelýär. Sebäbi gülkünç zatlar ýazýarlar. Onnoňam men aňsat-aňsat kommentariýadan o närazy bolup görmedim, sebäbi o meni gaty bir ynjydyjak derejede zat ýazanoklar. Gollaýarlar-a, onnoň meň has höwesim artýar-da, şoňa görä täze waýnlar bilen dowam edýän. Se, o, men iki müň ýigrimi birde başladym diýdim-ä, ha, şular ýaly erbet kommentariýalar yzly-yzyna köp gelen bolsam bu wagta çenli dowam emen. Dowamam etmezdim. Gowy zatlar ýazýarlar aý malades göwnüm ýetýär paýlaşýarlar wideo gereginden meň pikir edişimden artyk prosmotr alýara beter höweslenýän onda men dogry ýoldada dowam edýän görjülere täze zatlar hödürlemäne.
Edýän işiňden näme köp garaşýaň? Respektmi ýa adamlary güldürmek?
Gollaw. Ýylgyrmalary güldürmek sebäbi edil häzir näme diýeýine hakykatdanam sen duýman durkaň gülmek diýilýän zat başga zat ony edip bilýän adam az az wideony görüp otyrsyň duýman durkaň özüň nädip güleniňem bileňok şony başarmak kyn bilýäňmi ony edýänem azdyr men şony başarýanyma ynanýan. Ýa köp kişi diýipdi.
Köp kişi bir zatlar diýse znaşit dogry bolýar şo zat. Köpüň aýdýany hemişe dogry bolýar. Müň sany adamyň bäş sanysy başga zat, on galany başga zat diýse köplük dogry bilýändir.
Wajyp soraklar. Türkmen repde kim karol?
Ony bara men Adyny aýdyp oturjak gal ýöne türkmen repde karol diýeňde kelläňe ýekeje adam gelýär.
Kim?
Adyny aýdyp oturjak gal ýara. Türkmen repiň karoly ýekeje adamdyr.
Özüňi kiçilik bileň. Kiçilik bilemok. Ýöne atlandyryp oturjak gal. Men öz pikrimi soraýaňmy? Men öz pikrimi aýdaýynmy? Hawa. Men Saýka häzir karol diýip biljek däl, Saýky diňleýän. Sebäbi birine karol diýmegem ýalňyş. O adamlaň düşünjesi üýtgäp bilýär-ä bilýäňmi? Ýöne esasy köplügiň Saýky diňleýänine ynanýan-da muny Statistika boýunça hasaplamyzda-da Saýk biraz öňräkdedir. Men Saýky diňleýän, men öz adymdan şony aýdyp biljek, ýöne Karolyp biljekgäl. Sebäbi pikirler üýtgäp bilýär. Hemme kişi mantyk halanok-a.
Top üç türkmen bimany tiktoker. A ýok, atlaryny aýdyp oturjakgäl. Üç däl, ýüz sanam çykaryp bolýar ýöne. Atlandyryp oturjakgäl. Dagy birisine.
Ýok, gerek däl. Men olar ýaly toplara hiç aňsat-aňsa giremog-a. Sebäbi gerek däl-ä maňa. Men o atlandyryp, biderek-ä galdyryp oturman-la hiç kimi. Indi häzir men bärde jogap bersem, O-o-o-o-o-o-o aýdyp başlaýar ol göni. Maňa jogap berjek bolup.
Näme, gorkýaňmy? Men hiç kimdenem gorkamok. Onda atlandyrjak-a maňa gerekmi ol tanamaýan adamlam bärde adyny berip.
Aýalyň ýa söýgüliň barmy?
Aýalymmy?
Toý etdiň koroç oja. Nowo bir gyzjagazym hem bar Enejan West.
Enejan West. Olam tiktoker. Ýok.
Indi familiýamyz West çykyp gidýär-dä biziň olam. Pasport hem Westmi? Nowo.
Benjamin Westiň ogly-la men. Kakam Fransu. E, oýun edýän çynyň bilen diňleýäňmi? Ýok. Diňleýin West ýöne.
Pasport dokondy näme? Mäthanow.

Maslahat berip bilýän köneklere gaty owadandyr.
Nogu görýän.
Blitz soraklar. Men sorak berýän sen maksimalny tiz jogap bermeli. Bolýa. Birinji aýaga galyp soň toý etmelimi ýa tersine.
Niýetiňe düwüp toý edibermeli ondan hudaý ýetirýär ryskyňy. Hiçem men boldum diýip toý edip bolanok a. Hany bir başlalyň hany hany hany bilen boluberýär. Nädip bolanynam duýman galýaň.
Koroçi dogry gelse sraz toýa dübermeli. Hawa. Tiktokmy ýa instagram. Tiktok. Tiktokmy ýa ýutup. Tiktok. Tiktokmy ýa respekt.
Respekt.
Däli dädeni görmäne gelen, ýöne lap geç bolan adamlara bir zatlar diýjek bolsaň, şu wagt ýüzlenip bilýäň.
Saýky görmäne gelip, gamgyn bolan adamlaramy? Hawa. Näme üçin gamlanýaňyz diýerdim, bilemok. Soraglaň gaty bar-a. Barmaklam agyrdy ugradym. Ýaşdama.